Essalawmaleýkum hormatly ildeşler! Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň üçünji oktýabr hepdäniň hem duşenbe gün hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler şu günki men gynanç habar aýdýan şu günki gepleşigim şoň agzy. Ine Türkmenistanda ýertitreme bolupdyr. Ýer titremäň ýaňky epicentri Türkmenistan däl-de, Afganistan. Şu ýerde altmyş alty bütin üç bal güýjündäki ýer titremesi Merkezi Afganistanyň demirgazygynda, ýagny Balh welaýatynda boldy. Ýer titremesi Türkmenistanda, Täjigistanda we Özbegistanda hem duýuldy. Ýertgirimizi irden sagat bir otuzda, ýagny Türkmenistanyň wagty bilen şu gün daňda bir otuzda boldy. Şoň töwereginde Kerki, Köýtendag, Halaç, Garabekewül we Lebap welaýatynyň beýleki etraplarynda hem duýuldy, Marda-da duýuldy. Biz ertirden bäri birtopar habarlar aldyk Türkmenistanda şol ýertdirme barada şu güne çenli biz hiç hili, ýagny adam zyýan çekdi ýa öldi diýip habar alamzok, ýöne hawa bildirdi, gowy duýdurdy diýip ýaňky habarlar gelýär. Türkmenistan hökümeti dymyp otyr, hemişeki ýaly. Şonuň üçin ine maglumatlary siz TikTokda ýaýradaýmasaňyz ýa aktiwistler aýdaýmasa, siz bilýäňiz Türkmenistanyň maglumatlary diňe al-ap-asmanlyk, Gül ýaly hemme zat gowy ýagny Türkmenistanda hiç hili zat ýok Arkadagyň zamanynda erbet zat bolup bilmez diýip bir bir topar ýalan ýaňky maglumatlary ýaýradýarlar hakykaty ýaradanoklar. Hormatly ildeşler men size bir näçe wideo görkezeýin şol ýertdirmesi boýunça ine biz podborka etdik nemeden men size görkezeýin. Bir minut. Ýene birinji wideodan başlaly. Üns beriň şuňa. Jenowe Ferderiň şuňa şu ýerde nirede bolandygyny görkezýär. Awganystanyň demirgazygynda, seziniň, Balh welaýatynda. Ýöne üns beriň, Özbegistana ýakyn, ýöne biziň Lebap welaýatyna ýakyn. Ine, hormatly ildeşler, şul ýaly eýýäm Bütindünýä maglumatlarynda şul zatlar bar ýöne Türkmenistan hiç wagtam aýtmaz. Bular arkadagy öwerler ýene ýaňky arkadag birä gidip çäre açdy diýerler, arkadagly alabaý diýerler. Ýagny biziň halkymyza hyzmat edýän ne telewideniýe bar, ne prezident bar, ne hökümet bar. Şonuň üçin bur ýaly maglumat ýok. Indi ikinji wideo seredeliň hormatly watandaşlar.

Ine Afganistanyň gyzyn wideo men ýalňyşmasam. E bu Türkmenistanyň içinden wideo. E şo ýaly ýertireme boldy ýöne.

Awa ine şuňa ýaly. Ýene-de şu ýaly wide geldi. Ine Türkmenistandan şu ýaly wideolar geldi. Gowy seredin şuny. Ýa bir minut. Ine biziň reaksiýamyz ýaňky halkymyzyň reaksiýasy. Şu gije Lebapda ýer titrepdi agam. Men bir zada göz ýetirdim welin, şu öljek bolup durkaňam-a çagalaň ýadyňdan çykmaýan eken-dä. Çaga adamyň iň ejiz zady eken. Ýer titrän wagty tur-tur diýip maşgalamy turuzdymy welin, men turdum, maşgalamam ikimizem diňe çagalara ylgaýas da, şo wagt görýäňmi, adam diýilýän zat şu öljegine gözi ýetip duranam bolsa, çagasy bolsa, hökman suratda çaga ylgaýan eken. Men şoňa hakykatdan göz ýetirdim. Çagaň eline tiken batsa, ýüregiň gyýylýar diýýär. Allajan şeýdip bar-a, çagalaryňy gowy görüp, söýüp dadyp, soňunda bir Allajan haýyrly bir perzentler bolup ýetişsin-how. Men şoňa diýen gaty gowy göz ýetirdim-dä. Hiç ölüm ýadymyza düşmedi, diňe şu Allajan şu çagalara bir zat bolaýmasyn diýip çagalaň üstüne alga ýassaok ikimizem. Olam menem. Öz ölümiň zadyň ýadyňdan çykýan eken, diňe şolam sag bolken hemme zatda. Sag boluň Allajan görkezmesin oňa erbet zorluk ýer titreme birinji gezek ömrümde otuz iki ýaşap birinji gezek görýän ýer titreýär diýilýän zada. Hiç kime-de görkezmesin Allajan. Sag boluň.
Ine, hormatly ildeşler, Türkmenistanda-da degdi. Ine, biz Mary welaýatyň ýaşaýjylary bilen gürleşdik. Mary welaýaty on iki gat jaý, ýagny köp köne köprüň ýanynda, Mary şäherinde. Şonda-da bildirdi, ylgardady, ýöne bizde ýaňky ne jaýlar ýykyldy, ne-de adamlar Ýa nezi adamlar heläk boldy. Mümkin bizde hemme informasiýa ýokdyr biz bilemzok. Sebäbi Türkmenistanda özüňiz bilýäňiz bular ýaly informasiýa aýdanoklar. Bolup geçdide hiç zat bolmadyk ýaly ýagny bular gizleýäler informasiýany diňe gowy informasiýa aýtmaly olam Arkadagy öwmeli, Alabaýly Serdary örmeli, Kerimini öwmeli, onsyny öwmeli, bütin telewideniýe, bütin hökümet diňe şul tohum işleýär. Ynanyň, bize gaty wajyp, gaty wajyp informasiýa, sebäbi her kimiň Türkmenistanyň içinde dogan-garyndaşlary bar. Lebap welaýatynyň bir topary Daşoguzda. Şolar bilesi gelýär, näme boldy, jany sagmy, nähilirak boldy, öz ýaňky dogduk mekany, ýöne informasiýa ýok. Bular düşünenokmy ýaňky hökümet Prezident, ýagny Türkmen döwlet habarlary şul informasiýa gaty wajyp, şul ýagny her biziň Lebap welaýatyna, Mary welaýatyna adama degişli hökman aýtmaly şuny. Sen şo ýerde ölse öldi diýmeli, bolsa boldy diýmeli, bolmasa bolmady diýmeli. Ony biz ýalyklar aýdynça hökümediň özi birinji bolup aýtmaly. Onsoň men size sorag berýän. Bu kimiň prezidenti? Bu kimiň Arkadagy? Bu kimiň Milli Lideri? Bu hökümet kime işleýär? Bize halka işleýärmi ýa-da ýagny nemä işleýärmi? Biz bilemzok. Menä bilemok. Näme üçin beýdýärler? Biz aýdyp gelýäsä bäş ýyldan bäri, öň gizleýärdiler, hawa, ýaňky öýlerine baryp adamlaryň biri heläk bolsa hiç ýerde aýdaýmaň, hökümet kömek eder diýip allap, agzyny ýumup zat edip, indi hawa sosial mediýaň ösüşi bilen gizläp bolanok bu zatlary. Näçe aýdanoklar. Biziň Şul ýaly hakykytlary, şul ýaly biziň maşgalamyz bilen ýa welaýatymyz, etrabymyz, obamyz bilen bolup geçýän zatlary bilmäne hakymyz bar. Düşünenokka şu Gurbanguly. Näme üçin şul ýaly hakymyzy iýýär? Bolýa haklarymyzy iýýär. Indi informasiýa hakam aýtmaly-la. Näme üçin aýdanok? Ine, hormatly ildeşler, men size öňem aýdýan, bul biziň Milli Liderimiz däl, bu biziň Arkadagymyz däl, bul biziň Prezidentimiz däl, beýlekisi. Bularyň hemmesi diňe öz maşgalasynyň ýaňky Prezidenti, Milli Lideri, Arkadagy we beýleki zatlary. Bolmasa bir Arkadag bolmadyk bolan bolsa, milli lider bolmadyk bolsa, ýönekeý prezident bolan bolsa, onda hemme ýerde maglumatlar bolardy. Indi size sorag berýän, gerekmi şul ýaly arkadaglar, milli liderler, şul ýaly prezidentler gerekmi bize? Ýazyň kommentariýada. Ynanyň, şu gün indi Mary bilen Newa, ertir Aşgabatda bolsa nätjek? Şular aýtmaýar hiç ýerde, gaýdyp gizleýär, internete düşürip hemme zatlary ýapýar şular. Näme üçin şeýdýärler? Men düşünemok şu kelläme sagnok. Beýleki döwletleriň ýolbaşçylary aýtjak bolýa, halkyna ýetirjek bolýa, ýaňky halky bir öňünden bir zat eder ýaly ýa soňundan bir zat eder ýaly kömek eder ýaly, birek birine kömek eder ýaly bunu bolsa gizleýä. Aý Hudaý saklasyn. Diňe gowulyk aýdym saz, Türkmenistan, parahat asman. Indi parahat asman diýmäňow. Ýalan şol. Şu gezek ýetrede adamlar ölen bolsa-da şuny aýtmazdy. Şolam Parahat Osmanyň gaçagynda bolup geçýär. Diýmäň, bizde Parahat Osman ol diňe kartinka daşy. Aňyrsynda Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn döwlet. Türme, psihbolnitsa. Şonuň üçin gürlemäň indi Parahat Osmanymyz bar, Türkmenistan gowy. Diňe gadagançylyk bilen hiç wagt ösüş bolmaz. Hiç wagt instituty gutaransoň sen ýaňky öňe çykmalä, sähel zehinräk bolup öňe çyksaň ýygnýarlar, otur, sokulma, sokulýan, öňe çykýan, inisiatiwa edýän adamlary tutýarlar, üstüne neme edýärler, küşgürýärler, gürlemez ýaly bolýar, onsoň halk nähili ötsün? Türkmenistan nähili ötsün? Bular Türkmenistany bir taraplaýyn ösdürjek, awtozapravka. Gazyny, nebidini satjak, puluny aljak, özlerine köşkler gurjak. Boldy. Başga zat ösmeli däl. Eý o döwlet bolmanda türme. Gadagançylyk bilen gül ýaly parahat asman edip bolýar bilýäňmi? Ýöne ýaşaýyş dälde. Biz Türkmenistanda ýaşaýas. Eger Türkmenistanda biziň inisiatiwamyz bolmasa, biziň ýaňky mümkinçiliklerimiz bolmasa, biz öz isleglerimizi realizowat edip bilmesek, nämä gerek bular ýaly döwlet? A nämä gerek bular ýaly ýaşamak? Sähel bir zat bolsa, iki bolup gezseň, polis gelýär, näme ikiden ýörýäň? Ýöne polis bilen MHM-iň üsti bilen saklanylýan döwlet bul gadagançylyk bilen. Hiç zat çykyp bolanok. Türkmenistana birden deport bolup gelseň, Türkmenistan goýbernok seni. Gülkünç dämi ol? Bir döwletden Türkiýeden deport bolduň, a Russiýa git sen, Gruziýa git. Türkmenistanyň dahyly nämede? Gitsin gitse. Azatlykdyr-da. Ýok, Türkmenistan özi deporta goýup, ýaňky içinden deport edýär sen gitmeli ýaly. Bular kime işleýär? Ol bagyşlaň haramdag düýnki wideoda aýdyp dur. Arkadagly Serdar ö-ö meň oglum diýäýdä Arkadagly Serdaryň ýaňky aýdyşyna görä Döwlet halksyz döwlet däldir. A sen halka hyzmat edeňok döw nämä gerek bu döwlet halka hiç hili ondan haýry bolmasa nämä gerek o döwlet. Geliň täze döwlet guralyň. Bu diktator döwleti gurmalyň indi. Aýralyň muny. Döwlet bolmalyň. Ýazyň komentarýada tik tokda bizi seredýänler nädip pikir edýäňiz gerekmi şular ýaly döwlet. Men öňem aýdyp gelýän häzir Türkmenistanyň ikinji döwledi. Ýaň ýagny bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda ofitsialna resmi taýdan Türkmenistan döwledi emele geldi Türkmenska Sowet Sosýalistiska Respublika. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Türk ikinji Türkmenistan emele geldi ýagny Türkmenistan döwledi demokratik döwledi. Olam diktator döwledi. Näme gerek bize ol ýaly döwlet? Bize döwlet gerek halk, halka hyzmat edýän, halkyň güni bilen ýaşaýan hökümet, döwlet, hemme zatlar. Bular bolsa näme diýýär? Döwlet-ow, sokulaýma, sen kim? Döwlet diýip, ýaňky döwletiň içinde prezidenti bilen milli lideri goýup, ine şular iň ýokarda adamlar. Ho, şol adamlar bize hyzmat etmeli. Men size bir zat aýdaýyn, gülersiňiz häzir. Prezident bize hyzmat etjek diýip kasam içip Gurhanyň ýanyna we elini konstitusiýa goýup kasam aýtdy. Üns beriň, bize hyzmat etjek diýip. Men prezident boljak, bize hyzmat etjek diýip. Ynanmasaňyz ine men size eşitdirin şony. Häzir eşderin özüňiz diňlärsiňiz. Ine sözüň. Prezident saýlawlarda halkyň seslerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipesini sowgat hökmünde alan Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedow sözsüzden Aýdyberiň! Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukybymy türkmen halkynyň agzybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlylaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny has-da belente götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýän.
Türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekme, etjekdigime dabaraly kasam aýdýaryn. Wepaly i dogruçyl. Hany dogruçyl? Hany wepalyk? Biziň halkymyz häzir daş ýurtda her kim bi-bine jaň edip näme boldy, eşitdiňmi, goýduňmy, türkmen döwlet habarlaryndan habary ýok, sebäbi bular rugsat berenok. Hany dogruçyl? Hany wepalyk? Bize gerekmi şu real prezident? Näme näme etjek bu real prezidenti? Biz eýýäm impiçment berdik, prezident däl. Halkyň sesi bilen saýlanmady, sesleri ogurlap, e, ýagny biziň seslerimizi ogurlap geldi. Kagyz padarka berdi. Kagyzy ýalançy bütin dünýäni aldady. Indi ýaşa gerek, e, neme döwlet ýolbaşçy, men ýadadym, bagyşlaň, men gitjek diýip, ogluny goýup goýberdi. Näme üçin şeýle bolýar? Sebäbi biz reaksiýa berendokdyr. Otyrys. Ýer titredi. Içine wideolar çykmaly. Içinden ýagny TikToga salynmaly wideolar. Haýsy welaýatda näme boldy? Etraplarda Halaç, Kerki, Garabek. Näme üçin wideolar ýapanoklar? Ine hä bizde hiç zat bolmady. Ýa agşam titredi. Näme üçin şu zatlary aýdamzok? Biz özümiz döwlet. Prezident kima ýol hiç kim. Biz halk döwledi. Biz halk. Biz özümiz işlemeli şu zatlara. Men öňem aýdýan Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýeke täk kontrol edip bilýän organ halkdyr. Başga hiç kim kontrol edip bilmez. Gördüňa prezident sübük ýalançy. Özi maşennik. Düýnki wideony gören bolsaňyz üns beriň. Medisina senagaty we medisinanyň ýaňky güni sebäpli, şoňa mynasebetli Serdar Berdimuhamedowa at gazanan arhitektor ady berýärler. O bir at gazanan arhitektor we medisinanyň ýaňky sepleşýän ýeri ýok-a-o. Ýöne bir bir psihbanitsa. Näme gerek şu psihbanitsa ýasamak? Iki sany psih psih biziň Türkmenistan durşy psihbanitsa edip goýdular. Gerekmi şuraya psihbannoý döwlet? Psihbannoý prezident, psihbannoý milli lider. Samsyk baran ýerinde bular çäreçiler, bular indi çäreçiler diýeli. İk ataly ogul çäreçiler. Çyraçylar çäreçiler boldy. Gidip diňe çäre açýarlar. O beýleki ýallagam aýdýar, öý, bular Hydyr beripdir. Hydyr görenler irden agşam wagt çäre edýärler. Çäre bar many bor şoň. Bir topar adam kösenmeýär, bir topar nemeler açylmaýar, neme, öz-özünden açylyp ýörýär, bir topar ýollar beklenmeýär, bir topar adam kösenmeýär. Bir topar adam şoňa derek hakyky işleri ederdi. Özi şo çärelere gitmän hakyky işleri ederdi. Ýok, bu çäreçi. Serdar Berdimuhamedow ol swadibna general bar-a, diňe toýlara gatnaýan general bar. Ýagny her toýda bir general bolmaly orsuň nimesinde, däbinde. Şu swadibna general diýen bir generaly tapýarlar, şu Tamada ýaly şu toýdan toýda toýa muny ýaňky çekýärler toýuň statusyny bermek üçin. Şunam bir ýaňky döwletiň statusyny bermek üçin şun çärä gatnadýarlar boldy başga Türkmenistan ýok. Hakyky Türkmenistan ýok. Hakyky Türkmen istanyň ýaňky döwlet dolandyryşygy ýok. Han döwlet dolandyryşygy. Indi şu ýalakda bellenýär. Ýer tirese ýa bir zat bolsa, döwlet ýolbaşçysy birinji çykyp, ýagny, düşündirip adamlar arkin boluň men bärde, ine hökümet dur, ine men dur, ine biz Lebapda, ine gördük hemme zat gül ýaly, şur ýaly tebigy katastrofa boldy zat diýip, ine bize şo gerek. Üns beriň, biziň serkerdebaşymyz, hakykatdanam şol. Bir zat bolsa, bu gaçýar. Hiç zat aýdanok, gaçýa. A näme gerek olar ýa serkerde başy. Birinji bolup gelmeli şo ýere. Ýa-da dogrymy? Ýazyň komentarida näme pikir edýäňiz. Men şeýle pikir edýän. Men düşünemok şuň ýaňky näme prezidentlik edýä. Ýöne çäreçi. Çyraçym çäreçim bilemzok. Näme ýaňky bul hyzmat edýä. Kime hyzmat edýä. Diňe çäre üçin saýlandymy. Kagyzy dolandyrýa. Bul çäreçi. Kakasynyň çärçisi. Ýaňky orunbasary. Kakasy şo Türkmenistany dolandyryp ýör. Bulam çäreçi. Ýaňky Serdar Berdimuhamedow. Utanman boş baklaşka, Hudaý saklasyn. Şuny alakda sen gerek. Bolmasa sen näme gerek? Sen ol kostýum malak geýinip konsert el çarpyşyp beýtdireniň näme gerek? Bu samsyklyk ol. Aý Hudaý saklasyn. Olam nämçip bolýa şu zatlar sebäp biz hiç zat diýemzok. Imsim otyrs, ýer tiredi otyrs. Içinden biri wah eý gorkunç ekeni ine çagalramy gordum diýip aýdýa boldy şoň bilenem gutardy. Reaksiýa beremzok. Ýazmaly kommentariýada haramzada prezident nirde gezip ýörsüň çyk häzir çäräňi taşlap bar lebaba bar mara and aýtmaly şony ýazmaly kommentariýada okasyn kör bolsun. Okaýa şu komentarýalary. Komentariý ýazmany gorksak näme bular näme içip işlesin. Reaksiýa beremzok. Komentariý ýazmany gorkýas. Birimize jaň edende telefonlarymyzy gizläp zat edip. Maňa jaň edende telefonlary gizleýärler. Meň adym çykmazmyka meň nimem çykmazmyka. Oho biz bäş ýyldan bäri çykyş edip ýör. Dört ýüz ýigrimi alty müň adamyň hany hemmedanlara bar. Hany bir ýerde çykdymy. Biz ýa edýän işimizi bilemzok näme edýänimizi. Mümkin hemmelerine ynanyp bolmaz. Ýöne biz ynamyňyzy ýaňky ynamyňyzdan gaçjakýa bolup hemme zat edýäs. Gorkup ýörseň neme etseň öz adyňy identifikasiýa edip gorkýan bolsaň ýa neme edýän bolsaň o näme üçin Türkmenistan düzelsin. Aýdyň maňa. Amerika nirä seredýär, Ýewropa nirä? Olar dogry seredýär, olar öz döwletini oňarýar. Olaryň borjy ýok a seň döwlediň gelip içinde ýa köçe süpürmek, prezidentiňe dur diýmek, ýa seň nemäňe ara milli lideriňe how sen näl milli lider diýip neme etmek, ýok. Hany şu milli lider şu ýerde Fransiýada bir zat etsin, Şu güni agşam bir topar miniscenkalar çykar, bir topar günki şwidiler çykar, muny masgara ederler. Ýa Makron bir zat etsin, masgarasy çykarýarlar. A bizde näme? Bu samsyk psihbolnisa öwrüldi, psihbolnisa bolup gezip ýör, iňsi motiw. Elbetde, hiç zat diýmeseň şu zatlar bolar. Elbetde biz reaksiýa bermesek bolar. Ine sen köçede ine dursuň-da, biri gelip seni talaýar, depýär, talaýar, jüwleňi çykar diýýär. içindäkileri sen çykarýaň, berýäň. Näme, ertesi gelip şony etmezmi? Biz hiç zat etmesek. Ertesi gelip mundan beter eder. Biri gün gelip mundan beter eder. Ýöne talar durur. Ine Türkmenistanyň polisi şeýle. Halk reaksiýa berenok. Eden etdiňki. Türkmenistandaky hukuk bozýan guramalar, hukuk goraýan guramalar däl, hukuk bozýan guramalar. Bu gülkünç dälmi? Bir akmaga çärelere gatnap ýör, prezidentlik etmän. Beýleki akmak ol obýektleri pul ogurlap gurup ýör. Beýlekisem ol obýektleri açyp ýör. Eý bir idiotlar, men başga söz tapamok. Şular boýunça gülkünç näçe wideo goýsagam meň pikirimçe şolar lezzedem alýar, eý bizi Myrat Guranow belläp geçdi diýip. Bir idiotlar. Goý, goýbolsun eden-ow, indi bir ýaşalyň narmalna. Biziňem bir döwletimiz bolmaly. E, biziň üstümizden gülmeli däl hiç kim. Ana, özbekler aýdyp dur. Täjikler, e, gazaklar aýdyp dur. Men Türkmenistanyň iti bolasym gelýär, sebäbi maňa pametnik goýarlar. Meni gyzyldan, çaýdan neme ederler. Maňa maşyn podarka bererler. Ite maşyn podarka berýär. Kelläňe geljek zatmy? Hany pagtaçylar? Hany bugdaý ýyganlar? Eger planlar dolan bolsa gahrymanlar bolmalyda. Hany olar? Näme üçin poturk şolara maşyn berilenok? Ber şolara bir o ýüz sany kamazy, bir iki ýüz sany samoswal ber şolara. Olara kömek bol. O itçä maşyn berip, Eý, bir sak, samsyk akmak, hawa, bermeli oňa-da, ýöne haçanda sen potratçylara, haçanda sen daýhanlara kömek et bolansoň, onsoň itçilere geçip bilýäň. Eý, bular ne ýoly bilýär, ne ugry bilýär, ne döwlet dolandyryp bilýär, bir samsyklar. Ine, şeýle. Hormatly ildeşler, ýazyň kommentariýada öz pikiriňizi. Şeýle gynansagam. Men ýene bir wideo görkezeýin. Gara bir zada düşdüm-de, eger-de Türkmenistanda ýertiräp bir zat bolaýsa, Diňe özüňe bil baglamaly, birek biregiňize, sebäbi biz döwlet. Prezident döwlet däl, o ýekeje adam. Ýanyndaky bir ýüz sany parahorlar, hökümet diýip özlerini gezip döşüni urup ýörenler, olardan hiç zat ýok. Ine serediň, ine hiç zat ýok. Hany welaýat hekimiň çykyşy? Hany welaýat hekimiň ow-ow aýlanyp, adamlar, men badyryn şu ýerde, kömek ederin gerek bolsa, prezidentiň wekili? Ýok. Hany etraplaryň häkimleri, ylgap ýören? Hany ýaňky daýhan birleşiginiň başlyklary? Ýok. Hany mass-media, ylgap çöwre, ine şeýle boldy, türkmen halkynyň ine şular ýaly derdi bar, ine şular ýaly boldy, adamlar ýatmady gije, näme boldy, biz ine hökümet bar, bizem bar, hany o zatlar? Hiç zat. Hany Türkmenistan döwleti? Ýok. Bular how çäreçiler, bular çäre bir ýere baranda kostýum malyk geýip, agşam how arak içýärler Raşid Meredow top ýa başlyklaýyn hemmesi oturyp ýaňky geroin urýarlar. Ertesem ýüzlerini ýuwuşdyryp zady biz türkmen hökümet diýýärler. Siz türkmen hökümet däl, siz türkmen masgarasy. Ine şu ýaly. Men sözüm ýok aýtmana, men ine göni aýdaýyn. Eger-de siz başgaça pikir edýän bolsaňyz ýazyň kommentariýada. Men hemme Arkadag zamanyň ýallaklaryny we aktiwistlerini çagyrýan. Ýazyň kommentariýada sizi görmek isleýän soňky wagtlar. Häzir biz ýallaklara ataka edip durus. Näme üçin biz ataka edýäs ýallaklara? Ýallaklar şu režimiň fundamenti. Halk bulary goldanok. Diňe ýallaklar golýar. Ýallaklar baryp telewideniýede çykyş edýärler, şo kostýum malakly göni gidip toýlarda telewideniýede çykyş eden ýaly çykyş edýärler. Şou ýasap zat et. Bu zatlary toýlarda etmeli däl. Bu zatlary telewideniýe şoulary etmeli. Toýlarda hakyky bagşy bolup ýaňky toý edýänler neme etmeli. Bular bolsa toýlaryň derejesini şoua galdyryp adamlar töletdirýärler. Görgüli adamlar toý etjek bolup indi norma boldy uly uly ýaňky tölegleri tölemeli. Öň bular ýaly zat ýokdy. Sebäbi o ýallaklary naharlamaly-da, eklemeli-da. Ine şu ýaly, hormatly ildeşler. Men gaty gynanýan şu ýaly Hadysa Indenem peselini bagyşlarsyňyz. Allajan Hudaýjan indi beýle bolmasyn. Şu ýaly bir zat bolaýsa biz diňe özümize daýanmasak başga alaç ýok. Gynansaňam.

Gowy ýaňy finansiýowany etdi, bergä batyrdy, täjkiň näme girdejisi bar? Ýo daglardaky suw bar, başga zat ýok a ho. Tä oborot ýetenok, görgüliler kösenýärler, wagtynda pul bermediňmi, territoriýaňy ber diýip ine territoriýasyny aldylar. Eýýäm Hytaýyň ýaňky gorag güýçleri şo ýere girdi, eýýäm Hytaýyň Ýaňky geologlary gelip şo ýerlerini özgeçdirip zat edip näme mineral alyp bolýar şo ýerini alýarlar. Türkmenistan Hytaý bilen köp işleýär. Türkmenistan Hytaýyň Hytaýa bergisi bar. Bizem ýerlerimizi gidiräýmäli şol iki sany samsyk idiotlara. Bularyň bar gelýän pullary häzir Arkadag şäheri gurjak, Ýa Türkmenistany batyrjak batyryp giderler görersiňiz Hytaý geler-de aýdar srok boýunça ýa möhleti geçdi puluňyzy plan wagta bermeseňiz onda bize territoriýany beriň bize şu territoriýa gerek diýip. Görýäňizmi? Ine şeýdip biz ýurdumyzy edil bilýäs. Şuň gaty üns bolmaly. Indiki wideonam görkeziň size watandaşlar. Ine men öňem aýdýadym bize häzir Maddy kömek, fiziki kömek, maslahatlar, kommentariýalar, wideolar paýlaşmaly, hemme zatda gerek. Maglumatlar gerek Türkmenistanyň içinden. Biziň bilen habarlaşyň. Ine, kimiň eger-de maddy ýagdaýy kömek edip bilýän bolsa, häzir DWT Türkmenistanyň içinde işler geçirip dur. Bize maddy kömekler gerek. Kimiň näme goşant goşup bilýän bolsa biziň azatlygymyza ine goşup biler. Men size häzir ýaňky biziň hasaplarymyzy görkezeýin. Ine şu saýta girýäňiz ine donate donation bar donationa basýaňyz. Ine şu donationda şu ýerde patreon bar bosty iban bar bul ýewro iban bar. Biz muny düzederis. Biz şuny, ýagny, başgaça ederis, biz şuňa ýaňy hem dollar şody goýarys, biz PalPay goýarys, PayPal goýarys, hem-de ýewro şody goýarys. Türküňkini goýup bilemzok, ýa türküňkini goýsak siz geçirseňiz, onuň siz yzarlanyp bilýäňiz türk hökümeti tarapyndan. Şonuň üçin dollar, ýewro, PayPal. Kriptoda bolar, kriptoda goýarys. Ok. Men indiki gezekler size şotlary görkezen we biziň aktiwistlerimiz görkezen şotlary hemme gelýän pullary ine DVT bolup biz ellämzok. Ýörite aktiwistler özleri sarp ederler we jogabyny bererler. Ýöne ine sizden kömek gerek. Biziň göreşimize maddy kömek gerek. Sebäbi bu pulsuz göreşip bolmaýar. gap ýü daşarymy bize garşy milliard milliarderler göreşýär. Olam biziň pullarymyz, olaň pullary ýok. Olar hökümede gelende ýaňky bir balakly geldiler. Hökümetden ogurladylar hemme zatlary. Şu maşyny turup wasmýorka edip ýörmi ýa her gün iki günden täze maşyn sürýämi o hökümediň zatlary oň hiç zady ýok Gurbanguly Berdimuhamedowyň. Serdaryňam mersedesler minip ýörler neme edip ýörler o biziň pullarymyz Serdar Berdimuhamedowyň hiç zady ýok şoň üçin o biziň zatlarymyz ýöne gynansagam häzir MHM polisler bular göni satyldy halka garşy gitdiler bular iki sany jellady bollar halkyň halkyň duşmanlary bollar halky ezip ýören adamlar otuz dört ýylda şu güne getiren MHM bilen polisdir Başga adam ýokdur. Waýeller monça eden däldir. MHM bilen polis şu günki durmuşyň günäkäri MHM polis. Ynanyň Nyýazow köçelerde gidip adamlary urup tutup ýaňky basyp ýörenok. MHM polis tutdular. Ine üç sany gurama. Häzir şular halk oýandy bolýyn öňküligine halka garşy işleýärler halkyň duşmany boldular. Şoň üçin MHM, polis, sudlara men aýdýan. Häzir hemme zadyňyz billik alnyp gidip otyr. Biz çalşarys ýagdaýy. Çalşarys welin görersiňiz özüňiz. Görersiňiz jogap berersiňiz. Häzir goýuň. Häzir sabotaž ediň. Açyk halky öz erkinligine goýuň. Halk indi bilýär näme etmelidigini. Böwet bolup dursaňyz sizi ýykyp gider. Görersiňiz. Ine şu ýaly. Eger-de soragyňyz bolsa, sorag beriň. Biz hökman geljek wideolarymyzda size dollar şot, ýewro şot, kriptowalýuta şot bereris. Peýpaly bereris amerikanlara. Kimiň näme kömek edilýän bolsa, bäş dollar, on dollar, ýüz dollar, elli dollar, bäş ýüz dollar ediň. Ine men özüm liçno goýýan. Ummasyz pul goýýas. Bizem sizi çagyrýas. Ynanyň bize gerekkä şu zatlar. Diňe bize gerekkä hemmämize gerek. Waza a watany ele alýas. Gynansagam pul bolmasa göreşmek diňe sözde bolýa. Sözde göreşdirip bolmaýar gaty adamlary. Rashodlar wa bir welaýatdan o welaýata gitjek rashod almaly. O ýerde iki sany telefon gerek. O ýerde bäş sany telefon gerek. O ýerde internet gerek. Bärde ýene bir zat gerek. Men aýdyp durmaýyn hemme zady. Çykdajy gidip dur. Çykdajy etmeseň bolanok. Ýöne gaýrat et, gaýrat ediň bilen bolanok. Sebäbi sen kime garşy gidýäň? Sen güýçli sistema garşy gidýäň. Şonuň üçin hormatly ildeşler, häzir sizden kömek gerek, ýadyňyzdan çykarmaň. Talyba, talybam berer şu şotlar, bizem bereris. Hemmämiz birleşdik, hemmämiz bir zat edýäs. Ýene bir zat belläp geçjek bolýan, seret, serediň, ine talyp adamlar kömek edýär, çykyşlar edýär, korrupsiýa garşy göreşýär, Nuram şeýleräk, ine Diana dagy, ýaňky adam haklary gurýan gurama, olar kanun esasynda bütin dünýä ýazyp, kanun esasynda adam haklaryny gorýarlar. Ine biz DBT bolup, Biz syýasy organ, biz diňe ýagny Türkmenistanda uly uly korrupsiýa bir aňdan çykýan bir ilden çykýan uly korrupsiýa garşy göreşýäs we jemgyýeti gurmana biz çykyşlar edýäs. Halka syýasy tarapdan taýýarlamana we halky üýşürip köşküň öňüne baryp Şul Gurbanguly Serdar Berdimuhamedow arest edip, Türkmenistanda täze sistemany gurmak üçin biz göreşýäs. Ine, dürli-dürli organlar, ýagny talyp dagy, blogerler, bular adamlar kömek edýär, bular ýaňky blgtworitin ýaly kömekleri edýär, korrupsiýany açýar. Ine, Diana dagy kanun esasynda adamyň haklaryny. Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedowa şoň guran sistemasyna syýasy göreş alyp barýar. Ine üç sany dürli zat. Men öňem aýdýan, ine biz mysal üçin hökman suratda Türkmenistanyň syýasaty, alyp barýan syýasatyna garşy biz baryp öz syýasadymyzy goýjak bolýar. Biz olar diýýär-ä, islendik syýasy gurama Hökümet üçin göreşýär. Näme üçin hökümet üçin göreşýär? Özüniň programmalaryny şu ýere baryp, hökümet bolup, şo programmalary halka eder ýaly. Ol kä wagt pikir edýär, Aý sen prezident bolup göreşýäň. Elbetde biz prezident, elbetde biz mejlis, elbetde biz ýa welaýatlarda mejlisiň deputatlary bolmak üçin göreşýäs. Biz programmalarymyzy şeýdip ýa ornaşdyryp bilýäs. O biri prezident bolup göreşse diňe ýeke özi o o başga zat biz topar bilen göreşýäs biziň programmalarymyz bar biziň bir topar aktiwistlerimiz bar biz partiýa ýaly göreşýäs o başga zat ol täze öňe giden döwletleriň syýasaty ol islendik partiýany alyp göräýiň islendik nemäni alyp göräýiň olar hökümet üçin göreşýärler hökümetiň başyna baryp şol ýerde öz programmalaryny halka ýetirmek üçin şo şony ýaňky etmek üçin. Borç alyp etmek üçin. E bular näme etdiler? Kakasy ogluna berdi, oň ne partiýasy bar, ne teledebat geçdi, ne programmasy bar. Ýöne kakasyň aýdanyna görä, ýa oturyş saklap, ine diktator döwlet bolupdyr. Şoň üçin şu tapawutlary siz bilmeli. Ol MHM-iň metodikasy, sen prezident bolmak üçin göreşýäň, sen bedel partiýa bolup döwlet başyna gelmek üçin göreşýäň. Indiki partiýa olam şoň üçin göreşýär, beýleki partiýa onam şoň üçin. Şo bolmaly zatdyr, şol konkurensiýa bolýar. Onsoň ertir Türkmenistana barybam biz, biz utdyk, ine biz bolmaly diýip bolmaz. Açyk saýlawlar bor. Mümkin içinde eýýäm bir topar bardyr. Bizden gowy, bizden güýçli, programmalary güýçli, bizden edermen topar bardyr. Gizlin topar. Ertir biz rugsat bereris, açarlar-da, ine, olar utar, utsyn, alsyn. Biz bilen konkurent bolsun. Biz prezidentlige utulsak, mejlise konkurent bolsun. Mejlise gidişeris. Biz gidişenimiz halky ösdürer. Biziň gidişenimiz konkurensiýa bolup, ýa bäsleşik bolar. E şo bolmaly. Bütin döwletler şeýle, diňe Türkmenistan geljegi däl. Şu günde iň öňe giden sistema şol. Şonuň üçin biz hem e, bütin dünýä jemgyýetinden yza galmaly. Hormatly ildeşler, ine şunuň bilen men öz efirimi gutarýan. Näme soragyňyz bolsa aýdyň, men häzir ýa-ki TikTok girjek, TikTokda soragy bolsa jogap berjek. bolmasa tiktokda eger sorag bolmasa onam ýaparys. Ýene bir gezek aýdýan ine şu ýaly hadysa boldy Türkmenistanda şony diňe daşyndakylar belläp geçdi Türkmenistanyň içinde hiç hili maglumatlar aýdylmady bütin dünýä jemgyýeti aýdyp başlady şony ýöne aýdylmady. Hudaý saklapdyr, Allaja Hudaýjan biziň döwledimize weýrançylyk olmady. Ýaňky epicentr biziň döwledimizde däl, Afganistanda boldy. Bir altmyş iki kilometr daşlykda. Eger biziň döwledimiň içinde bolan bolsa, onda uly-uly ýitgiler bordy. Uly-uly ýaňky heläkçilik bordy. Allah saklapdyr. Kuwwat bersin. Ýöne şo bolmagy mümkin. Bolsa biz Näme reaksiýa bermeli? Biz näme etmeli? Ine, şu zatlary düşündirmeli. Birinji bilen biz näme etmeli? Derrew, ýagny tiz kömek bermeli adamlara. Men spesialist däl, şu ýaly hadysalar bolanda adamlar näme etmeli diýmäne, ony öwrenmeli. Men plan zat diýip bilemok, öwrenmeli. Her hili hadysa reaksiýa aýratyn üýtgeşik bolmaly. Ýöne men bilýän hökümediň ýörite guramalary bolmaly. Ýagny näme diýilýär, Çeýleçäni situasiýa, ýaňky Minister MÇS-ler bolmaly, şular reaksiýa bermeli. Derrew ýerlere baryp barlamaly, jaýlary kontrol etmeli, jaýlyklar barmy, nemeler barmy, risk barmy, ýokmy. Hemme zat analiz edip, şoň ýaňky rezultatlaryny, netijelerini Telewizorda prezident çykyş edýär diýmeli. Ýa-da ýaňky kabinet ministriniň başlygy. Kabinet ministriniň başlygam bu özi milli liderim şunuň özi, prezidentem şunuň özi, sekretebaşam şunuň özi hemme zatlary alyp durlar, özlerem gizlenip otyrlar. O meni wrajyň ýagdaýyny düşündirdi-de. Sen bolnisa barýaň, ýeke-täk bir sany wraç bar, başga wraç ýok. Bulam aýdýa hawa men hökümet tarapyndan bellenen men özüm oňarýan arhimol bar kuşetka gaýap seňem apinsidiň ýaryljak bolýa hä barýan git o tama gidip gizlenip operasiýadan gorkup ýaňky gulplanyp çykman otyr senem ölüp gidýäň ine şular edil şular ýaly edýä senä ölýäň halk bolup bu garada bulam hiç zat bolmadyk ýaly gizlenip ýörler çäreçiler. Onda näme? Men efiri gutarýan, indik gepleşikler üçin gepleşige çenli hoş sag boluň. Bize maddy kömekler gerek, bize biziň bilen kontakta giriň. Kim çalyşmalary özi şu taryhy çalyşmalara girjek bolsa, biziň bilen kontakta giriň. Bir topar edermen oglanlarymyz kontakta girýär, bir topar gahryman adamlarymyz Murad aga biz pul kömek etmäne taýýar diýip jaň edýärler. Üç ýüz dollardan iberýärler oglanlar. Tüweleme. Şoň üçin köp köp taňaýalkasyn. Inşalla biziň watanymyz size gaýtarar hemme zady. Inşalla biz ilimiziň gelen kömegini size soň ederis inşalla. Hoş sag boluň.